Am Joer 2022 huet d'Pokémon Company sech nach eng Kéier duerch. Allez hop, mir schléissen d'Generatioun 8 nach eng Kéier zesumme gutt of an dat maache mir och hei mat TL. A Kooperatioun mam Le Réservoir presentéieren ech iech hei Eng Kéier all Produkt vun Crown Zenith. Mir wärten alles opmaachen, mir wärten e bëssen iwwerdreiwen, där kennt mech jo, a mer kucken déi bescht Kaarten aus dem Set ze zéien, net nëmmen déi bescht Kaarten aus dem Set, mee déi bescht Kaarten aus der Generatioun 8 a schléissen déi hei op eisem TL Youtube Channel mateneen of. Vill Spaass bäi Projeten! An et ass Freiden an ech begréissen iech hei zu enger neier Folg vu Projet vun de Projete. E Coin Scenic, deen awer elo sou lues an den Endspurt geet. Mir ginn Richtung Finale, et ass déi drëttlescht Folg déi mer maachen an ech mengen, nodeems mer e bësse elo dräi, véier Parts haten, wann net souguer sechs, wou et e bësse méi roueg ginn ass, kritt mer eppes méi Grousses. Dir mierkt, d'Kamera ass och e bësse méi héich. Mir maachen haut déi Mopeco V-Union Këscht, ob der souguer eng Premium Playmat. Collection dran. Dat heescht, Dir gesitt elo den Nebeli warscheinlech nach eng kuerz Zäit, an da géint de Schluss vum Projet wäerte mer dann déi Playmat do benotzen. Wat ass an der Këscht alles dran? Dir gesitt schonn hei, mir hunn véier Kaarten, Eenzelkaarten, mir hunn eng Oversize-Kaart vum Gefill, e misst dat do vläicht net op Päck sinn. Mir hunn dréi Namen emol ëm, hei de Pullem op Päck. Wéi denkt Dir ech hei esou? Ech schwänken elo eng Kéier mat Iech. Merci, dass Der eragekuckt hutt hei. D'Marni an d'Mopeko Unite.

An déi Playmate eben och mat 5 Booster Pack an TCG Live net vergiessen. Sou, mir hunn no eng Minutt scho hei ronderëm geschwat an ech géif awer soen, präislech eng Kéier kuerz unzeschwätzen an där Zäit wou ech hei opmaachen, geet déi tëscht 30 bis 40 Euro. Mee hei freeg se op, hei natierlech, Dir mierkt et, ech dréinen einfach schlecht op, datt dat Ganzt. Komplett. Dat semmelt. Dat sinn ëmmer déi Këschte wou d'Leit scheiteren. An verschidden halen et do, mee dat krätzt mech och. Mir liquidéieren déi. Leeë mer dat emol op d'Säit an da kucke mer eis hei dee gudde Plastik un. Effektiv, mir leeën de Plastik emol op d'Säit a mir kucken hei direkt déi wonnerschéi Playmate eis sou hei un. Also ech géif einfach soen, mir maachen dat voll onprofessionell, mir leeën se einfach hei drop. Dat gëtt jo e bësse Waifu-méisseg scho. Hutt, holy moly, also déi ass richteg schéin. Ech kucken eng Kéier dot neit Logo an. Dat do gëtt dann als Playmate elo fir déi lescht Ronnen. Do ass natierlech nach net bësse riicht, mee ech fannen e ganz schéint Bild. Et gi jo e puer Leit vun iech, déi déi do feieren. Déi gesi och elo hei uewen de Präis vum Ganzen. Do ass awer fir Pounds Finite an hatt, hatt huet jo en plus Mir haten hei scho mol op Saachen ugefaangen trëppelen. Mee hatt huet, wéi soll ech soen, do en extra Deck krut an alles. D'Leit feieren et. Et ass e bësse méi eng speziell Geschicht an der Story effektiv. Qualitéitméisseg hunn se déi och eng Kéier alt verglach. Et ass awer eng gutt Qualitéit. Also wee keng Playmate huet a deen eng brauch an deen dat Marni do gären huet, Dee ka roueg déi do sech feiere loossen. Huet awer d'Posse gëmmt zréck an et gëtt hei eben de Spaass rauszehuelen. Well mir huet ebe gemierkt, déi war dann hei esou schéin dran. Also d'Plastik wéisst schonn erëm genuch haut. An ech muss soen, huele mer emol eng Kéier esou de ganze Spaass hei op. Da giff ech soen, dréine mer dat eng Kéier esou raus. Sou, an da muss ech just nach hei kucken, iech si opzekréien. Voilà, esouguer nach Professor Burnup mat dobäi erëm verstoppt. An dann äh, leeë mer dat do hinne. So. An da kucke mer mol eng Kéier äh, fir Iech scho mol als éischt leengt der nieft Money hei d'Codekaart. Et voilà. Mir hu 5 Päck, déi ech elo eng Kéier kuerz op d'Säit leeën. Déi maache mer natierlech elo gläich op. Giff so, mir fänke fir d'éischt mat der Moped-Card un, mat där do. Mee déi ass richteg, Dir gesitt et schonn, leider Gottes gutt gebéit, mee vu Pecco Wii Union.

Pardon, den Opschluss hei och nach Ratter ass des schon. Ja de Problem ass eben dass déi Kaart, mir haten dach deemols eng Pikachu Kaart och, dat war d'Lena an de Sandy, dat virun engem oder zwee Joer opgemaach. Ech kucken nach fir sech duerch. Ok do war et effektiv och sou, dat heescht dat sinn einfach do déi Kaarten déi een zesumme bastelt. Di Sopp, wat ass mat deem Sopp geforméiert? Där wësst jo hei sin ze vill Pikachen, hei ass eben da su Famill vum Pikachu kéint ee soen, dat kënnt lo puer Leit schon claimen, mee dee gétt lo mol definitiv hei dra gemaach. Dat ass eng schéin oversize Kaart, eng interessant fir d'Sammlung. Sin natierlech d'Qualitéit mech e bësse schockéiert, dat di sou gebéit ass, mee mir hun se lo an engem Binder, da gëtt se e bësse rem riicht gemaach. Esou eng Kaart fir iech hat mer pécke wie Junior Kaart. Maache mer dann an eise klenge Binder hei zréck an da giff ech hei d'Sleeves eraushuelen. Braucht dir e bësse méi? 4, 5, soe mer souguer scho méi gär no. Da fänke mer un hei zesummen ze maachen. Also mir hunn dann hei den ieweschten Deel. Dann hei d'Gesiichter, déi verschidde Lëtzebuerg géif soen, dat ass eng Binett vum Morpeko. Und dann, äh, ich gebe mich mal interesseieren, ja, nach Professor Burnett, wo die Karte hier könnt mir bei Ihnen aus. Das ist so ein plus ein Promo-Kader, der kein geschwärzt wird. Da haben die vielleicht für die Karte zusammenzulegen. Ähm, dann hier, ich gucke nach bisschen so bei Ihnen zu legen, aber das wird so ein Bild gött. Six Hours Later, noch nicht mal im Gang, zusammenzubasteln. Und da gebe ich aber so, ähm, Maa mer déi direkt an de Binder, doe dann déi 4 Kaarte bäineen. Wéi dat an engem Deck soll ausgeseen, ech wees et net, muss ee mer eng Kéier vläit weisen, wann ee sech emol eng Kéier an der Luxor Reserve hie gesäit oder op soss engem Event. Ech kucken hei séier eng Säit opzemaachen an opzefannen. Ah ja, dat eischt gefläit verpasst, déi Monarch Rockets gemeet an ech géif awer soen, mir si grad ganz diplomatesch a maachen déi esou schéin och hei beineen an de Binder. Dee Feel kënnt och elo net méi, ech mengen et si just nach zwou shiny Promokaarten nächst Kéier eng Kéier drop, fir datt déi hei Säit awer geschwënn och kompletéiert ass. Mee ass awer cool wann dir dat an engem Binder huet. Mir hunn et jo schon eng Kéier gesi gehat mat Pikachue. Hallo eben och jo dat war e Sound deen ass nei och mat dobäi. An da gesi der déi eng Kéier alles iwwereneen. Dat war déi Geschicht. Sou dat hu mer da lo gepackt iergendswéis. Da giff ech soen et ass Zäit fir déi 5 Päck hei opzeman, stinn se kee schéin hei bäineen an dann huele mer einfach mol giff ech soen de goldene Mitte hei raus, machen déi eis hei ganz béis un, also se kucken och zimlech béis a granzeg, ech hoffen mir hunn emol Pullzeit hei an deene Päck, well d'Frau Leschke huet mer jo iwwerdriwwe gehat, sou Promo Kaart, pardon Code Kaart, déi nächst an da sinn ech emol gespaant wat déi Këscht hei eis bréngt, sou Unlicht.

Nehmer deen mol en bessen ze nei erof kleebelt, kann an d'Luucht einfach ze grell ass. Hun mer schon mol een Pack opgeman an een Hit geman, da gin ech mol och gesoot mir huelen deen heiten eraus, kucken mer mol mat deene Gras, also ech hun bessen Angscht hei wann ech déi zwou esou kucken um Background, mee ech géif awer esou fir de Projet einfach cool ze vervollstännegen, emol en Zuch mat deenen Mappen. Ech mengen mir hu gutt Hits hei, Camp Energy, Electric, Digging Duo, Gira Fare Again, Switch, Snowbound, Larvesta, Tangela, Beltoy, mir kucken dann eis den Hit un, Germans Care a mir hu nach hannendrun eng Kéier Miu V gezunn. Also dat ass och eng Gella Gallery, déi hu mer nach guer net gezunn an déi ass richteg Germans Care hei, just wéi den Numm se ass ausgeschwat gëtt. Dat ass och en Hut, en Hit, en Hut sot ech wuel. Äh mam mat där Klopaterkaz. Ech mengen dat engt ass Philly Lou an seng Entwécklung wees ech elo leider net wéi op déi op Däitsch heescht. Richteg schéi Kaart, ass déi éischt Kéier wou mer déi zéien. Also déi déi Këscht hei déi déi boomt richteg. Déi 40, 50 Euro déi ech deemools ausginn hunn lounen sech an de New Wii. Misst eng normal Kaart sinn, kucken eng Kéier, jop. A seng normal Kaart leeën awer och och dobäi, mä dat war wuel e rich staarke. Bleiwe wuel op der Duer Säit. Dann huet déi Këscht scho villes eis bruecht. Mir schonn en Geller Gallery hit erëm, an Dir wësst jo, dat ech am Fong déi eng Kéier alleguer wëll hunn. Da misst ech iergstwann eng Kéier ufänken och ze investéieren. Unlicht, Traveller, Rare Candy, Luxio, Cherarbe, Execute, Warcraft, Portloin, Loftis, Seal an eng Kéier den Enamorus. Ee Pak, deen ee vläicht ka vergiessen, mee dat muss och heiansdo sinn. Et kënnen net 5 Päck sinn a 5 Hits, dat wär ech e bëssen onfair, overrated. Sou, véiert lescht, also véierte Pak, respektiv zweetleschte Pak.

Hat mei virdrunner passt fir dobäi wann dat och grad sou als Kaart huet. Sou, last pack magic, woubäi mer schon genuch magic hei hunn. Kucken mer mol wat dobäi erauskënnt. Ech si gespaant, mee ech si schon top genéiert. Dat do ass och eng Kaart déi geet fir gutt Präisser, dir kritt d'Präisser jo och emmer hei ageblend. Si mol gespaant wéi dat do am Video sech herno unhéiert.

An voilà, domadder hätte mer awer interessant Pulls gehat. Mir hunn en plus jo eng Oversize-Kaart gehat, plus nach déi 4 eenzel Kaarten. Mir si bäi 11 Sekonte bliwwen an ech mengen d'Kaart ass hongreg an ech géif einfach soen, ech loossen iech da mat deene Kaarten hei an nächst Kéier dann. Jo, do gëtt nach eng Kéier e bëssen iwwerdriff, Ech mengen dat gi bal schonn 10 Päck déi mer da rëm opmaachen, déi voll Stropp och. Dann hu mer nach e gudden Ofschloss hei am November. Ech soen iech décke Merci fir d'Nokucken an da bis nächste Freiden. Déi Këscht, wann der se wëllt nach kafen, gönnt se iech, zemools wann der op Hatt stitt an hien ass jo och bësse knuffeg, och wann hei bësse granzeg kuckt. Bon, se si granzeg genuch, ech maachen de Video elo da zou. Merci fir d'Nokucken, bis nächst Kéier an ciao ciao.